Ta rĩu he, he ka, ga clip njĩrĩgĩte gũikia thĩinĩ wa YouTube. Na ngĩũria atĩrĩrĩ thĩinĩ wa, ka, wa na, na ndiekirie oro ũguo nĩ ũndũ ndekĩte ka research kega. Nĩguo, nĩguo. Atĩ warũthĩrĩria ciana cia single mothers rĩ, nĩ ikoragwo ciĩ very aggressive. Nĩguo. Particularly wona waigua ciana, mwana ũcio wothe wa kũhikwo nake. Ĩĩ. Ũngĩtuĩria mwana ũcio maita maingĩ nĩ ũkoraga nĩ arũgamĩte mũno compared na mwana ũyũ ũngĩ. Nĩguo. Na nĩ ndendire gũikara thĩ thuthurie mbũgũ ĩyo menye atĩrĩrĩ, Nĩkĩ gĩtũmaga ciana ici ikorũo ciĩ nũngĩrĩru mũno? Ũkona nĩ marĩ na irathimo nyingĩ mũno iringithanĩtio na ciana icio ingĩ. Ici ingĩ. Maithe maitũ hau kabere kairũ-rĩ, maarĩ atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩũka mũthuri etĩkĩre mũrũwe Ĩĩ. ahire mũirĩtu ihu acoke mwana ũcio ũre. Ĩĩ. Ndangĩtĩkĩra. Nĩguo. Tondũ nĩ mbeũ ya mbere ya mũrũwe. Ya mũrũwe. Nĩ mbeũ ya mbere ya ya mũrũwe ya mũrũwe nĩguo ũguo mũgĩkũyũ ndangĩetĩkĩrire mũrũwe ũnyinyi-inĩ wake Ĩĩ. athiĩ akagane Nĩguo. ahurunje mbeũ Ĩĩ. ndangĩetĩkĩrire Ndangĩetĩkĩrire. mbeũ ĩyo no nginya angĩaregire nayo tondũ mũndũ ũnyinyi-inĩ wake rĩ arutaga hinya wake Ĩĩ. arutaga iheo ciake. Nĩguo. Ũkũrũ-inĩ wa mũndũ-rĩ, Mm. arutaga maũthĩ make. Ĩĩ. Mm, watwĩra ũnyinyi-inĩ wake Ũnyinyi-inĩ wa mũndũ-rĩ, Ĩĩ. arutaga hinya wake. hinya wake Nona? Ĩĩ. Na nĩkĩo ngitho othomaga kĩrĩkanĩro ũkaigua mũtumia wa ũnyinyi waku, hinya waku, nona? Ĩĩ. Koguo hĩndĩ ĩyo ũguo Ũnyinyi waku, hĩndĩ ĩyo Kairũ wĩ mũnini waciara mwana waku-rĩ, Ĩĩ. arutaga iheo iria i thĩinĩ waku. Nĩguo, nĩguo. Wona wakũra arutaga maũthĩ maku. Maũthĩ nĩ the physical Ĩ- features ĩ- rĩu nĩ- ciaku. nĩ- nĩmekũhana rĩu Ĩĩ. aya ũnyinyi-inĩ. Ũ- Ũkũrũ-inĩ waku, thutha-inĩ waku, ekũruta maũthĩ. Nĩguo. Mbere-inĩ yaku, Ĩĩ. ekũruta hinya Hinya. waku. Nĩguo. Ũguo Mũgĩkũyũ nĩoĩ ũguo. Na nĩkĩo ndangĩetĩkĩrire mũrũwe. Ĩĩ. athiĩ ahira nĩ ihu Nĩguo. ate ciana icio Ĩĩ. ciana icio ikoywo Mm. nona Nĩguo. wona arĩkia gũcioya rĩ Mm. rĩu tũgwĩka atĩa mũthenya wa ũmũthĩ Mm. Ka- society itũ ĩgarũrũkĩte atĩ Ĩĩ. mwanake angĩũka orote mũrũwe ũguo auge ũyũ nĩwe irigithathi rĩakwa Ĩĩ. agĩkorwo akĩhenania Nĩguo. nona Ĩĩ. tondũ aciarĩte kũngĩ tene hinya wake wa mbere mbegũ ciake cia mbere nĩ ateire kũnene mũno Ahurunjĩte. rĩu kũu ahurunjire rĩ Ĩĩ. Kũu ahurunjire, na nĩ njũĩ nginya andũ arĩa ma- ma- ma- ma professor na ma engineers nĩ moĩ ũrĩa ndĩroiga. Nĩguo, nĩguo. Aingĩ mũno mũngĩthiĩ thĩinĩ wa forum, no ũconoke mũno ũkĩigua akiuga nĩ twaciarĩte na mũirĩtu ng'ania, nĩ twaciarĩte, nĩ ndaciarĩte na kũna. Ĩĩ. Na andũ acio nĩo moyaga iheo icio cia Nĩguo, maithe mau. cia maithe mao nĩo Maithe moyaga mau. cia maithe Ĩĩ, cia maithe mao ĩĩ. agĩcoka gũceto agĩcoka kũgĩa mũka rĩ aragĩa mũka Akagĩa mũka wĩna ciana, Ĩĩ. mboreri, Mm. ũremi wake rĩu ici cia thutha cioyaga ũremi wa Maũthĩ, no- cioyaga- no ũremi Yes, wake, ĩĩ. no ũremi wake iria rĩu egũciara gwake iria rĩu egũciara gwake Ĩĩ. ũguo rĩ mwana ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa eirua rĩ Mm. kareke e- arutwo Nĩguo. aheo training Mm. ya kũiga mbeũ ĩyo yake Nĩguo. nginya akamĩhanda kwĩ mũka Ĩĩ.

Koguo korwo no tũhote gũthiĩ itĩri-inĩ rĩu na tũrute generation ĩyo itũ ya ciana icio. Ĩĩ. In fact tũngĩruta generation inya kĩrĩra kĩa mũthemba ũcio na kĩrũmĩrĩrwo, Nĩguo. be sure atĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ rwacenjia, nĩ rwatuĩka transformed. Nĩguo. Tondũ gũtirĩ hĩndĩ kairũ Ĩĩ. mũndũ agetĩkĩra mbeũ yake. Nĩguo. Ũguo ũrarũthĩrĩria atĩ ũrahe anake acio kĩrĩra, Ĩĩ. Tiga maracoka makoima na nja society ĩkamaroga ĩkamathũkia rĩ, ĩkamonia nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ Ĩĩ. mena ikeno gũkĩra ũrĩa Gũkĩra- marutwo gũkĩra rĩ. ũrĩa marutwo. Korwo ũguo mararutwo nĩguo marathiĩ magakora society ĩgathiĩ na mbere na kũmaruta rĩ, Ĩĩ. andũ acio nĩ megũkorwo magarũrũkĩte mũno. Nĩguo, nĩguo. Ũguo wona ndarũthĩrĩria ngona atĩrĩrĩ, Thĩna ũrĩa mũnene mũno wĩ kuo na andũ arĩa mareka irua-rĩ, Ĩĩ. namba ĩmwe ti o role model. Mm. That is number one. Nĩguo, nĩguo. Ũrera mũndũ nda- atĩ ndekũnyua njohi. Mm. Tondũ ta rĩu kĩrĩra gĩkĩ debate ĩno ũrona- ũra- ũrona ĩratũthumbũra ũguo nginya ngavana witũ na arĩa angĩ maragiwo nĩyo-rĩ, Mm. kĩrĩra kĩu kĩagĩrĩire kũheanĩrwo irua-inĩ. Nĩguo. Mwana ũcio wa kahĩĩ abatiĩ gũkorwo ahereirwo kĩrĩra kĩu Ĩĩ, kĩa kũ- njohi kũrĩa irua-inĩ. kũu irua-inĩ. Ĩĩ. Ndakae kuma hau akĩragwo. Mm. we mwenyewe Ĩĩ. akĩ- agĩkiraga agĩcira nĩ agimara rĩu nĩ ahingũrĩrwo kũnyua njohi Nĩguo, nĩguo. nĩ ahingũrĩrwo kũnyua thigara nĩ ahingũrĩrwo kũnyua kĩrĩa kĩngĩ aca akoria kĩũria hau nĩgetha akerwo atĩrĩrĩ nĩ mahĩtia mũno mwanake Ĩĩ, kũnyua kũnyua njohi njohi Ũguo- na, na ngwĩciria ona gũkũ nokuo ona aciari megũtarĩrwo atĩ nĩ wega mwana waku agĩũka kũrua akorwo ahoeirwo irua Yes. nigetha njohi ĩno ya mama na kũhoya gũkũ kwa irua Eh. njohi ĩno ndĩgakorwo nĩyo ona mwana arua na aruithio wega kwĩna mbara ĩngĩ kwĩna mathirĩ Yes. mangĩ matigĩrĩirwo Yes. Ma- marutana macio nĩ marutanagwo o gũkũ iruainĩ Yes. mũciari nĩ ekũmenyithio atĩ irua rĩhoyagwo no Yes. Mm. na nĩkĩo kĩratũma rĩrĩ Ĩĩ. tarĩu kwa mũhiano ta kũrĩa kwa ramati rĩ Mm. tũkoiga nĩ tũkũgĩa na semina tarĩu mweri wa ikũmi Ĩĩ. nĩ tondũ mwana ũcio nĩ twamũhe kĩrĩra kĩu gĩothe hĩndĩ ĩrĩa aroka kũrua Ĩĩ. No nake mũciari-rĩ, Ĩĩ. tũtinamũruithia. Nĩguo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩthiĩ kũruithia mwana wake we atambĩte kũrua. Nĩguo. Nĩtwaĩrawana? Ĩĩ. Tondũ Gĩkũyũ kiugaga mwanĩki wa mwatũ ambaga kwĩyandĩka we Kwĩyandĩka we mwene. mwene. Ũguo-rĩ, angorwo nĩ mũthuri angorwo nĩ mũtumia-rĩ, mwana ũyũ wake agĩthiĩ kũrua ũmũ-rĩ, Ĩĩ. nake mũciari agakorwo nĩekũruĩte ũmũ mbere yake. Nĩguo. Ndĩrenda kuga atĩa na njĩra nguhĩ? Kayũ ũyũ nĩ mũtumia. Ekagĩra ka mini skirt. Nĩguo. Nĩwona? Ĩĩ. Na nĩathiĩ nĩarũithia mũrũwe. Nĩguo. Agacoka magaikara mang'ethanĩire. Ĩĩ. Agaturamĩra mũrũwe. Akamũgeka. Thĩinĩ wa mũndũrũme-rĩ, gũtirĩ kĩĩga kĩ ũũgũ Nĩguo. gũkĩra ritho. Nĩguo. Ritho. Gũtirĩ kĩĩga kĩ ũũgũ Gũkĩra ritho. Nĩguo. Na Mũgĩkũyũ oigaga atĩrĩrĩ, atĩ ũgeni wa ritho ndũtĩraga. Ĩĩ. Ũgeni wa riitho ndũtĩraga. Ndikanoona. Nĩguo. Ũgeni wa riitho. Ndũtĩraga. Ndũtĩraga. Ĩĩ. Na rĩu rũgano rũrĩa atĩ riitho rĩ hĩkĩ rĩteng'agĩra rungu rwa rwa rĩro wa maitũ. Ĩĩ. Nĩwona? Ĩĩ. Ndĩrenda kuuga atĩa na njĩra nguhĩ? Ndĩrenda kuuga mũtumia ũcio-rĩ, nĩambe oke, na kĩu nĩkĩo gĩatũmaga kũrutwo, hĩndĩ ĩrĩa kũrarutwo, kũrahoywo irua-rĩ, Ĩĩ. nĩkĩo gĩatũmaga kũrutwo ndũrũme mm. ya mũnyaka eh. na no ĩtagwo ya kĩrĩa gwĩ kũndũ kũngĩ ĩtagwo ya mũteng'ũko mm. nĩgetha atumia acio akũrũ a nyakĩnyua rĩ eh. marute mũtumia ũyũ mm. ũhoro wa gũikarania na arũme erĩ kana atatũ aruu nĩgetha akũrane ũrĩa arĩikaraga na ũyũ eh. kumanagia na hau mũtumia mwanake ũcio akarutwo wega akaheo training atĩ ũrĩa nĩ nyũkwa Nake nyina nĩerwo ũrĩa arĩikaraga. Atĩ kuuma hĩndĩ ĩrĩa mwanake ũcio aaruire, nyina agĩcenjia, na mwanake agĩcenjia, na ithe agĩcenjia. Nĩwona? Ũguo wona twatua kuuga ũhoro wa irua-rĩ, tũtige kũrũthĩrĩria kũruithia o ngonde, na tũkorwo tũkĩaria ndeto cia ma. O na ongorwo mũndũ ũyũ nĩwe ũrehaga gĩcunjĩ gĩa ikũmi gĩkambatia ngoroba ikũmi, nĩerwo ma, nĩerwo atige gũikara njaga mbere ya mũrũwe, angorwo nĩmũkwenda tũgĩe na rũciaro mũthenya wa rũciũ. Nĩngwenda kuuga na nĩ kũhoya ndĩrahoyaga mararuithia ruithĩriai ciana ongorwo nĩ horo mũkomborete angorwo nĩ cukuru tigai gũtwara ciana thibitarĩ thibitarĩ kĩrui ti mũrwaru ti mũrwa ti mũrwaru ti mũrwaru tiga kuoya ciana mũtware thibitarĩ ikaruithĩrio thibitarĩ ethai mũruithia oke aruithie ciana Ĩĩ. ũcio nĩguo ũndũire nĩguo Kuuma tene hĩndĩ ya maithe maitũ, mũruithia nĩ gũka okaga akaruithia, no ti hĩĩ ciathiaga gũkora mũruithia. Ĩyo nĩ mbũgũ ya mbere. Mbũgũ ya kerĩ ĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ gũtiira, tondũ tũtirĩ tũraria ũhoro wa mũtiiri, na mũtiiri nĩ wa bata mũno ndagĩka-inĩ ĩno. Nĩ tũkoretwo twĩ na thĩna mũingĩ mũno, tondũ andũ matirĩ mamenya mũtiiri agĩrĩire gũkorwo akĩrũmbũyanio nake atĩa. A Mũtiiri, Aciari nĩ magĩrĩire gũkorwo magĩtĩkĩra ũcio nĩ twetĩkĩra atiire mwana witũ, ũcio tũtinetĩkĩra. Nĩguo. Na gĩthimi gĩa gũthima mũtiiri wa irua nĩ mĩtugo yake. Nĩguo. Ke njũrie atĩrĩrĩ, i, ihĩĩ ici ciatwarwo kũũrĩa tĩĩri-inĩ-rĩ, ciĩ nyingĩ-rĩ, o mũ, o kĩhĩĩ gĩgũka na mũtiiri wakĩo? O kĩhĩĩ, o kĩhĩĩ mũtiiri wakĩo? A Hau nĩ hekũringana, na ta rĩu kwa mũhiano kũngĩkorwo Kũrĩa mararuĩra gũtingĩigana space ĩigana ũguo. Tene gĩkũyũ kano rĩ, o kĩhĩo kĩhĩĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo kĩna mũtiri wakĩo. Na o gĩkundi o gĩkundi ta rĩu kwa mũhiano ongorwo nĩ aciaramati kana athuri arĩa angĩ nĩ marĩ ũrĩa makoragwo mebangĩte. Na ta rĩu no gũkorwo nginya acio nĩ mathondekanagĩra njutĩ roster. Ona gĩkũyũ noguo gwakoragwo. Tondũ Gĩkũyũ guoko kuorĩo kwa kwaruagĩra anake na gwakorwo kũgayanĩtio maita matano, harĩa hegwakio mwaki, harĩa atiri megũikara, harĩa anake megũikara na harĩa airĩtu megũikara. Ũguo ti kuga atĩ kĩhĩĩ gwĩ kĩhĩĩ gĩtagĩrĩirwo gũkorwo kĩna mũtiri wake. He kũringana na facilities iria mwĩ nacio. Iria ciĩ kuo. Nĩ mũkũiganĩra arĩa maruithĩtio na na atiri ao. Angĩkorwo atiri acio matikũiganĩra rĩ, then nĩ mũkũheo mũthenya ũrĩa A, atiri arĩa mekũrũmbũyania na ciana ici cirĩ ciothe, Ĩĩ. na mũtiri ũrĩa ũtirĩte kĩhĩĩ kĩu specific nĩagoka anengerwo nĩgetha arĩkĩrĩrie wĩra ũcio ũngĩ. Nĩguo. Na ũririkane thĩinĩ wa Gĩkũyũ tũkoragwo tũgayanĩtio hũra igĩrĩ. Gwĩ Gĩkũyũ kĩa ũgambi na gwĩ Gĩkũyũ kano. Nĩguo. Gĩkũyũ kĩa ũgambi nĩ gĩa thikũ inya, Gĩkũyũ kano nĩ gĩa thikũ kenda. Ũguo aya maninaga irua rĩao na thikũ inya, ithuĩ tũninaga na thikũ Ĩĩ, kenda. thikũ kenda. Um, Na rĩu ũrĩa ingĩenda kuuga, ingĩenda kuuga atĩrĩrĩ, ndĩrenda tũrũmbũyanie na ũhoro wĩgiĩ mũtiiri. Tondũ mbugo ĩno ya mũtiiri ndikwenda tũtirihe Nĩguo. ĩtarũngĩtwo tondũ he mũndũ ngũrũnga. Nĩ mahĩtia manene mũno makoretwo magĩkĩka. Mũndũ agatiirwo kana agatiira mamawe. Ĩĩ. Mau nĩ mahĩtia. Nĩ mahĩtia. Gũtiagĩrĩire mũndũ atiire kana Kana atiirwo nĩ atiirwo nĩ mamawe. mamawe. Tondũ matukũ-inĩ ma thutha-rĩ, Wee watiira mamaguo kana watiirwo nĩ mamaguo-rĩ, kwĩ magongona mangĩ mũgaakorwo mũkĩbatara gwĩka na mamaguo ũcio, na hĩndĩ ĩrĩa agũtiirire-rĩ, aatuĩkire thoguo, nawe ũgĩtuĩka ithe. Nĩwona? He handũ mũhĩngĩcanĩtie magongona manyu nĩ tondũ wa gũtiirana. Kwoguo mũndũ nĩ atige gũtiirwo nĩ ithe, na atige nĩ mamawe, na atige gũtiira mamawe. Mũndũ ũcio ũngĩ mũtagĩrĩirwo gũkorwo mũgĩtiirana nake-rĩ, nĩ mũndũ mwĩtanaga baba. Ta rĩu ũkorwo wee nĩ ũtiirĩte kĩmwana kĩa Mm, mũrũ wa kĩa- nyũkwa ĩĩ. we wĩ ithe mũnini Ĩĩ. rĩu we nĩ ara kana we ũtirwo nĩwe Mm. koguo baba na mama Ĩĩ. rĩu andũ acio matiagire gũtirana Ĩĩ, nĩguo. tondũ wona mwatirana Mm. he handũ hangĩ ningĩ magongona-inĩ kĩũngai Mm. wona mwarũthĩrĩrio he maũndũ mangĩ magakorwo mena thĩna thutha-inĩ Mm. andũ arĩa moĩ kwenjera kĩrĩra Nĩguo, nĩguo. tondũ he guoko kũrĩa kwagi he thengere yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩcokerio mũtiri Mm. he thengere he kĩrĩa kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩkĩnengerwo mamawe Mm. Kwoguo he maũndũ marĩhĩngĩcana thutha-inĩ, Ĩĩ. na andũ matikũũranaga ũguo. Nĩguo, nĩguo. Ngĩrĩkĩrĩria ũndũ ũrĩa ngwenda kuuga ngũrĩkĩrĩria njuge atĩrĩrĩ, Mm. nĩ wega mũno Mm. mwana wa kahĩĩ Ĩĩ. athiĩ akĩrua Mm. akorwo ahoerwo irua, Ĩĩ. na irua rĩtikũhoywo na mbeca. Mm. Na irua rĩtikũhoywo cũcũ Ĩĩ. na irua rĩtikũhoywo guka Ĩĩ. irua rĩkũhoywo mama, mama ĩĩ mama ũrĩa mũkũrũ na nĩ mama mũkũrũ nyamũriũ ĩĩ nyamũriũ nĩ kuga atuĩtwo gwa ithe Mm. Nĩguo. mũriũ nyamũriũ Nyamũriũ. nĩkĩ nĩ tondũ wona wahoya nyamwarĩ Mm. mũndũ ũcio nĩ gĩthũmba Mm. mũciĩ ũcio ti mwene mũciĩ ĩĩ Ti mwene kũu kũraitwo thakame ĩrĩkũ? Ĩyo ĩraitwo. We nĩ ithoka. Nĩ ta ũũkĩte ũgakora mũgeni, ũkamũhoya gwa gũikara, Ĩĩ. na we mwene e Nawe kũu mwene arĩ, nĩ mũgeni. e ũgeni-inĩ. Ĩĩ. Nĩ twaerewana? Nĩguo, nĩguo. Rĩu kwoguo, maũndũ macio korũo no mathiĩ marũmbũĩtio-rĩ, tũgĩkinyũkia makinya mau mangĩ, Ĩĩ. nĩ tũgũkorũo tũrorete. Na nĩ, ndaiga mũtiiri nĩ mũndũ wa bata mũno. Ũririkane mũtiiri agĩrĩire gũkorũo akĩ, akĩrũmbũyanio nake na ũigĩrĩrĩki atĩ, ũngĩgakinya handũ mũtũũrĩre-inĩ, A, Kiugo gĩkĩ mũtiiri ũngĩkĩenjera thĩinĩ wa kĩrĩra mũtiiri no wone to mũtiiri wa irua. Mũtiiri nĩ kiugo kĩnene mũno na nĩ kĩrĩra kĩnene mũno kĩngĩrĩa nginya mweri mũgima gũkĩenjera. No rĩu ndagĩka ĩno tũrakĩhũthĩra na mũtiiri wa irua. Na mũtiiri ũyũ nĩ mũndũ ũgũgũtiira nginya mũtũrĩre-inĩ waku na gũtirĩ kĩndũ gĩtiiragwo gĩtarĩ na ũgwati wa kũgũa.

marũmĩrĩre ũigĩrĩrĩki ũigĩrĩrĩki wa na mwana kĩrĩra ũyũ. kĩrĩa kĩagĩrĩire kĩheanwo koguo icio ti kana kanitha nĩ ũraruithia Ĩĩ. icio nĩ gĩkundi o gĩothe Ĩĩ. ona angĩkorwo nĩ athuri a kĩama kana nĩ athuri macokanĩrĩire mararuithia maga kũrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire no ngorio ya irua nĩ magwĩte nĩkĩ kwa mũhiano Ĩĩ. hĩndĩ ĩrĩa mũraruithia ciana mĩrongo ĩtatũ kana igana rĩmwe rĩ nĩ rĩagĩrĩire kũgĩa na mũthuri ũmwe Ĩĩ. ũrĩa wĩ na ũigĩrĩrĩki me na mũtumia wake, Nĩguo. gũkorwo nĩwe ithe na nĩwe nyina wa ciana icio ciothe, Nĩguo. nĩgetha monio thĩinĩ wa gĩkũyũ-rĩ, mbali na mũndũ gũkorwo e na ithe ũrĩa wamũciarire-rĩ, rĩu nĩ aheo the second pair ya aciari, Ĩĩ. nĩ aheo aciari a irũngo rĩake rĩa kerĩ, tondũ aciari a irũngo rĩa mbere nĩ atũrĩte nao, Nĩguo. rĩu nĩ aingĩra thĩinĩ wa aciari a irũngo rĩa kerĩ, anjĩrĩria rĩu kũheo training mm. ya kuheaga muthuri wothe gitio hey. na training ya kuheaga mutumia wothe gitio wa irungo ri mm. wona arikia gwika uguo muthuri ucio nake ni muthuthurie hey. akoneka uthuri wake mm. kairu ungithoma thiini wa ibuku ria timotheo wa mbere ni uigua uhoro wa muthuri wa kanitha uigiririki na marungo makinya maria marenda akorwo agerete nake muruithiria wa mucii ni ari marungo maria agirire gukorwo agerete mm. na akinyukithitie mm. uguo ona ngorwo ni kuria kanitha-ini ri mm. Ta reke, thĩinĩ wa Gĩthũngũ kiugaga atĩ mũndũ ũrenda ũtongoria wa kanitha arendwo akorwo e beyond reproach, mũndũ ũtarĩ na ũcuke. Ũcuke, nĩguo. Ũguo nĩguo Ũgĩkũyũ Ĩĩ, kiugaga. mm. Ũguo mũruithĩria wa mũciĩ-rĩ, endekanaga nake agakorwo nĩ mũndũ wĩ na ũigĩrĩrĩki maũndũ-inĩ make mothe. Ĩĩ. Nĩ mũndũ ũtangĩtĩkĩra gũthiĩ gwĩthahia. No ndũkae kũnjĩra atĩ wee wĩ mũruithĩria wa mũciĩ na tũratũnganire nawe mũtaro. Nĩguo. Wee nĩwe ũrarutirwo kwa njoki, Ĩĩ. kwa ĩ.

gĩte rũthiomi mũkamenya kĩu gĩtirarũrĩrĩria rũciũ acio nĩ andũ maratua andũ nĩ ta nĩ ta ũrĩa wonaga factory ĩrathondeka andũ ĩkĩrekagia ũguo nĩ kuga rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ nĩ kũhuka rũkũhuka rũngĩhokerwo andũ a mũthemba ũyũ Andũ a mũthemba Andũ a ũcio. mũthemba ũcio Ĩĩ. koguo gũtiramakania kana nĩ gĩkundi kana nĩ kanitha bata nĩ kũruithia na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire Ũrĩa wagĩrĩire. nĩgetha tuone maciaro marĩa magĩrĩire yes Na eh, okorwo nĩ tarĩu nĩ nyonaga he hĩndĩ njĩrĩ- he handĩ handũ njĩrĩgĩte gũthiĩ yarĩ thibitarĩ nĩ thibitarĩ no no mũthĩ no maruithagia Ah, ihĩ ici cigũka gũkũ Mu- mũtumia he handũ ahutanagia na irua rĩa mũgĩkũyũ tondũ nĩ gũkora gũkũ nĩ wakora mũtumia nĩwe ũraoka kwanĩrĩra irua rĩrĩ nĩ tũkaruithia nĩ tũgeka nĩ tũgeka nĩwe mũgũkora kũrĩa nĩwe ũra register kura nĩwe kĩ Ah, na tondå nä thibitarä rä nä hici cia rua cia koma wondi cia arwaru nä thibitarä nä kwagä rä ire å guo nä å kuona ta kå gå ka wega gũtirĩ kĩndũ kĩa mũthemba ta ũcio Mm. na kairũ nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũrauga mũraigua tũkiuga maũndũ marorwo mena ũigĩrĩrĩki Ĩĩ. maũndũ mau nĩ marorwo mena ũigĩrĩrĩki nĩguo nĩguo Ah, irua kũrĩa kũruagĩrwo gũkoragwo kũhuana mataneti. Na Kairu nĩ ngwĩciria o na gũtuĩka he mũndũ ũranjĩrire atĩ arũme rĩu thikũ ici nĩ maraingĩra mataneti-rĩ, kahinda kararĩ ho mũndũrũme angĩraingĩrire mataneti ũguo, ũingĩre ũguo kũrĩa atumia maragĩĩra ciana-rĩ, no ũrigwo atumia maruta hinya kũ wa gũkwanũra. Gũkũmbanĩra. Wa gũkwanũra uume kũndũ kũrĩkũ. Uume kũu. Tondũ wĩ handũ horu. Na thĩinĩ wa Gĩkũyũ gũtirĩ mũndũrũme mwĩtĩkĩrie gũkuhĩrĩria harĩa mũndũ wa nja araciarĩra. Araragĩra mwana. Nĩguo. nona Ĩĩ. wona gwakinya nĩ irua rĩ Mm. irua harĩa hakĩruo rĩ Mm. andũ anja nĩ meroragĩra Mm. nĩ meroragĩra meroragĩra Mm. koguo kwĩrorera ti kuoya icio Ĩĩ. no kũruithia Ĩĩ. ti wĩra wao nĩguo ti wĩra wa Ti wĩra wao. ti wĩra wao Mm. ũndũ ũcio ũngĩ wĩho nĩ atĩrĩrĩ Mm. wona kwaingĩrwo rĩ Mm. irua nĩ rĩrĩ watho Mm. no ririkane atĩ arĩa mena ihĩ icio Mm. kwĩ ũrĩa aciari mekaga me mũciĩ Ĩĩ. acio mena ihĩ icio makamenya Aciari oyũ nĩ mekona nona. Nĩguo. Magarara mawatho na mĩtaratara, athu acio mena ciĩĩ icio nĩ mamenyaga aya nĩ magarara. Ĩĩ. He hĩndĩ watũheire kĩrĩra kĩa iciarĩro, Yes. na tũkĩigua ũigĩrĩrĩki wa harĩa Mũciarithania. mũciarithania ũyũ ũrĩa atariĩ, Yes. na ũrĩa arabatarana gũtari tondũ nĩwe ũramũkĩra rũrĩrĩ. Rũrĩrĩ, moko Ĩĩ, maragwĩra moko mara- moko-inĩ make. maragwĩra moko-inĩ Yes. make. Noguo o na haha iruainĩ nĩ ho. Iruainĩ No naho. ũigĩrĩrĩki ũcio noguo Nĩ- ũrabatarania rĩu handũ hau. ũigĩrĩrĩki nĩkĩo ndakwĩra rĩrĩ nĩ irũngo rĩa kerĩ rĩa bata mũno thĩinĩ wa irũngo rĩa mbere rĩa mũciarithania rĩ Nĩguo. mũtumia ũrĩa mũciarithania rĩ rũrĩrĩ ruothe rũragwĩra mokoinĩ make Ĩĩ. ũguo mũndũ ũcio na nĩkĩo kĩratũma wone ona ũngĩthoma thĩinĩ wa mandĩko rĩ ũkoraga Firaũni rĩ Ĩĩ. Enda kũniina rũrĩrĩ rwa rwa Mũyahũndi-rĩ, Ĩĩ. aaririe na atumia arĩa aciarithanie, Mm. tondũ rũrĩrĩ ruothe rũgũa Rũagũre moko-inĩ make. moko-inĩ mao. Ĩĩ. Na o tondũ maarĩ na ũngai, nĩkĩo moigaga atĩ atumia a Ayahũndi-rĩ, Mm. matirũmagwo ta anyu, Mm. maciaraga na ihenya mũno. Nĩguo. Nĩwona? Mm. Akĩgeria kũruta, tondũ nĩauma na ũigĩrĩrĩki. Ĩĩ. Ũigĩrĩrĩki ũrĩa ũkoragwo na mũtumia wa Mũgĩkũyũ mũciarithania-rĩ, Mm. Na ũmenye mũciarithania thĩinĩ wa kategorĩ ĩmwe na mũruithia. Ĩĩ. Kwoguo tũtingĩkorwo na mũruithia tũtarĩ na mũciarithania. mũciarithania. Acio nĩ o andũ arĩa mati... Ta rĩu okorwo nĩ kwa mũhiano nĩ andũ ta Ndagĩtarĩ Karanja-rĩ, njaga ti kĩndũ kũrĩ we. Nĩguo, nĩguo. Nĩwona? Ĩĩ. Ũguo, ũguo mũndũ ũcio ena ũigĩrĩrĩki nĩ- nĩ- nĩ wake. ũndũ ũrĩa etĩirwo, nĩ Nĩwona? ũndũ etĩirwo Na nĩ mũndũ Ngai. ũcio nĩ arutaga mbũri cia kũhaka ngai cia njaga nĩ ũndũ wa njaga ĩrĩa onaga. Ici- Njaga ici ciene onaga. tondå ndagä rä ire gå korwo akä ona njaga irä Ĩĩ. kå njaga icio Nĩguo. å guo he harä aragia na ngai nä tondå wa kuona njaga ä no na ndagä rä ire kå mä ona Nĩguo. ndärenda kuga atä a Ĩĩ. atä o ũguo mũtumia ũcio ehokeirwo ũci- iciarĩro rĩ nake ũyũ ehokeirwo haha mũndũ ũyũ ararũga irũngo rĩu rĩngĩ Ĩĩ. atige wana anjie kuoya ũgima Ũguo mwana ũcio agĩũka kũgwĩra moko-inĩ maku-rĩ, moko maku no nginya makorwo matirĩ na kĩũria. Nĩguo, nĩguo. Me Nĩwona? matheru, me- me- No mũhaka me- makorwo me matirĩ na ma kĩũria. moko mega, ĩĩ. No gũtingĩtuĩka hĩndĩ ĩyo ũrarĩ kĩhĩĩ kana rĩrĩa ũrarĩ mwanake nĩwe ũragwataga twana, na rĩu nĩwe ũraruithia. Nĩ wara- waruithia, nĩ wararuithia. ndikanona Ĩĩ. ũguo maũndũ mau nĩ mekwenda kwenjerwo wega na makarũthĩrĩrio mũndũ history yake ĩhana atĩa Nĩguo. nĩgetha akinye haha ũigĩrĩrĩku wake ũkinye handũ harĩkũ ũkinye handũ haha. ũkinye handũ haha Na kwoguo-rĩ, maũndũ mangĩ nĩ mendaga kũrũmbũyanio namo mũno. No ndũkanjĩre ta ũrĩa tũrarĩ na mũtungatĩri haha, mũndũ aratũire ahũraga kĩrĩĩo, ũmũthĩ nĩwe ũroka, nĩwe ũroka gũkũ, Kuuma Mombatha ĩĩ, nginya Mara. ĩĩ, atĩ rĩu ũmũthĩ nĩwe mũroka kwĩhokera, nĩwe ũkũrugĩra Ĩĩ, ciana nĩwe cianyu. ũkũrugĩra ciana cianyu. Aca, Ĩĩ. mũndũ ũcio ndarĩ na ũigĩrĩrĩki. Nĩguo, nĩguo. No mũhaka mũndũ ũcio aikare haraya nĩgetha mũkĩrie rũrĩrĩ harĩa mũrenda kũrũkĩria. Nĩguo, nĩguo. Ũguo ti mũndũ wothe atĩ tondũ nĩoka auga atĩ nĩagarũrwo, agambio nĩkĩ? Gũtirĩ kĩndũ kĩa mũthemba ta ũcio. Nĩkĩo ũrona imwana nĩma nĩiruire na ciarĩkia kĩrathi gĩa Yes. kanana na ciarua nũ waumĩra tarĩu ũguo ihingĩte thukuru ikiuga gũkinya atĩ ma- mambura marĩa maragĩũka nĩũgũcikora ciĩ ndebi mũno na ciĩna mĩtugo mĩũru mũno nakũu barabara Ĩni. tondũ harĩa harĩa nĩhahĩngĩcana Ĩni. Haarĩa ciaruagĩra nĩ O haarĩa hahĩngĩcagio. mũndũ ũrĩa aaruagĩra. Ũririkane igongona rĩrĩ rĩa rĩainũka kairũ. Rĩrutagwo nĩgeetha mũndũ atuithanio na thaahu ũrĩa aarutire haarĩa itĩĩriinĩ. Ĩĩ. Tondũ andũ acio maarugĩirwo handũ hamwe, Ĩĩ. meekĩirwo maũndũ hamwe, Nĩguo. andũ acio maatukanirio hamwe, kwoguo mũndũ he ũũru ũrĩa aarutire handũ harĩkũ? Handũ hau. He ũũru ũrĩa aarutire handũ haarĩa. Nĩguo, nĩguo. Na rĩu ngwenda kuuga atĩrĩrĩ, Andũ matikae kũigua ũũru hĩndĩ ĩrĩa mararũngwo. No mũndũ ti mũgirie kũigua, Ĩĩ. tondũ rũruka rwa kĩĩmbu rũtingĩthithũrwo nĩ Rũtithiragwo nĩ mũng'ũng'ũtũ. mũng'ũng'ũtũ. Nĩwona? Ĩĩ, nĩguo. Na kwoguo mũndũ wa ũũru ndarĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩaga kũgĩa na ũ- Na ũũru. na ũũru. Mm. No ũũma nĩ atĩrĩrĩ, nginya andũ arĩa megũthiĩ kũheana kĩrĩra-rĩ, magĩrĩire gũkorwo makĩgerera Mm. mũtaratara-inĩ Nĩguo. wa gũthuthurio Ĩĩ. nĩ wagĩrĩire nĩ ũkinyanĩirie Mm. ingĩragwo njagĩrĩire kũigua nĩ ndaiganĩra Nĩguo. tondũ nĩ ndaregwo Ĩĩ. nĩ ndĩna ũigĩrĩrĩki aca ndirĩ reke thiĩ ũndũ ũngĩ ona tikawa ngakĩhũre mboco Mm. angĩkorwo ndikuona ũndũ ũngĩ Ĩĩ. nĩgetha mũndũ atige gwĩthinĩkĩrĩria Nĩguo. no kuga atĩ wĩ na karana watũire wĩ mũici ndũrĩ hĩndĩ ũngĩtũruithĩria ciana citũ Mm. aca Mm. we watũire wĩ mũici ndũngĩruithia ciana Ĩĩ. ciage gũkaiya Mm. aca Hey, nĩ ngatho. He mũndũ ũroria kana mũndũ nĩ abataire gũtwarwo kana gũtirwo nĩ mũrũ wa nyina. Aca. Mm. Ĩĩ. Gũtiagĩrĩire. Aca. Hey, ndagĩka citũ nĩ ciathira nĩ ciathira nĩ Ah. ngatho. Nĩ Hena- ndona. Ĩĩ. reke njuge kĩongo gĩkĩ gĩakwa nĩ kĩihũire kĩrĩra kĩingĩ mũno mũno kĩa irua ndĩraigua ngĩenda kũhe rũrĩrĩ Na ndaigua ta arĩ itata twaruta. No Mwene Nyaga nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, nĩ egũtũhe kanya kau. Na nĩ ngenete mũno. Nĩ ndoiga nĩ ngenete nĩ tondũ nĩ ndĩrona andũ nĩ mokĩrĩte. Tũraragia na mũndũ wĩtagwo Cantata aranjĩra nĩ mararuithĩria kũrĩa Rũirũ. Nĩ njũĩ kũrĩa Trinity Maragwa nĩ mararuithĩria athuri na kũu. Kũrĩa Magĩna, athuri arari nĩ mũraruithĩria kũu. Ngai aromwenda na amũrathime Anjoroge wa Gathima. Aramati athingira o na inyuĩ nĩ mũraruithia na nĩ njũĩ nĩ mwĩkĩte ũguo. He mũthuri wĩtagwo Rũhiũ wa Ndirango nake nĩ araruithĩria harĩa bypass. Mũthuri wa kũrĩa Air Force. Nĩ ikundi nyingĩ mũno iraruithia. O na makanitha nĩ njũĩ nĩ mararuithia. Hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ mathiko ma maitũ nĩ ndaiguire kwanĩrĩrwo nĩ kanitha wa PCA atĩ ngwĩciria gwĩtagwo Ngeteti anga Gateti nĩ mararuithia o ro nao. Na othe ndikwenda kuga atĩ matirĩ na ũigĩrĩrĩki wa kũruithia. No nginya tũgĩe ndũgũ Na ndũgũ ĩrĩa tũkũgĩa nĩ ya kũmenya andũ makĩruithia, mũkamenya mũruithia ahuanaine o na mũciarithania, nĩ rũrĩrĩ aranengera muoyo wa gũthiĩ marũngo mau mangĩ. Na rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũraruithia ihĩĩ icio, nĩ wega kũhunjia no mũririkane mũrabatara kũmera maũndũ ma ma ma mũtũrĩre marĩa megũtũngana namo. Na wamera ma, gũtirĩ hĩndĩ o na ĩmwe magagũtua wa maheeni. Nĩguo nĩguo. Tondũ werire mwana ũcio ma. Kana nĩ ũkũnyenda kana ndũkũnyenda, ũcio nĩguo ũma. Nĩguo. Atĩ wona wathiĩ, wĩre mwana ũcio nĩ egũtũngana na mũndũ ende kũmũtua mũka, kĩhĩĩ kĩu gĩgũtũũra gĩgũkenagĩra. Nĩguo. Tondũ nĩwe warekire kĩmenye ũguo. Ĩĩ. Ĩĩ. Na andũ aya matũire ma, mathoma, ma, mathomete kĩrĩkanĩro na ah, kũrĩa Sunday school rĩ na kĩ rĩ nĩ ukuona ta mekũhota gũthiĩ kwĩra ihĩ ici maũndũ macio meyo nĩ ukuona ta mekũhota gũthiĩ Ah, kũrĩa kuma he ũhoro ngwĩciria ũcio ũndũ ũcio no ũreme tondũ moĩ ũcio nĩ waganu Ĩĩ. ndĩkanona Nĩguo. no nĩ waganu Ĩĩ. makoragwo magĩkomereria Magĩkomereria. ũguo nĩ kuga nĩ matumbĩ ma nyoka marakomereria Ĩĩ. no Mahinda maakinyanĩra ma gũtũrĩka matu mau ma nyoka-rĩ, nyoka icio no o makaarĩo nĩcio, tondũ we nĩwe ũgaaconokaga e mũthuri wa kanitha, nĩwe ũgaaconokaga e mũtungatĩri, agĩtwo cukuru atĩ mũrũwe nĩ atuĩte mũndũ mũka, mũndũrũme ũngĩ mũka. Ĩĩ. O na e mũtungatĩri ũguo, e mũtungatĩri. No ũgũkora ũguo. Ĩĩ. Tondũ nĩ matumbĩ marĩa akomereirie, maakinya ihinda rĩamo rĩa gũtũrĩ, rĩa gũtũrĩka. Rĩa gũtũrĩka. Ĩĩ.